Ulun Rusi, eh, sebelum jadi amang. Eh, mungkin pian batakun-takun kanapa rambut ulun ni warnanya jadi kaya ini? Emm, ada nang mamadahi rambut ulun ni ya banar kamuceng, ada nang mamadahi kaya ampulur jagung, emm, ada nang mamadahi kaya agar-agar swallow bakasumba, ada jua nang mamadahi kaya gulali bantat kaanginan. Jadi rambut ulun ni bukannya kanapa-napa pang sanak ai. Eh, Eeeeh lantaran karacunan sampo ja jadi samalam tu ulun mandi kan basabun muha nih padas mata hahar hahar ka sampo ulun kira sampo ai ulun sampo akan ka kapala napa nih jar ku rasa padih bumbunan pas tuntung bakubai kulihati harau piksal sakalinya yang gasan mambarsihi keramik wc tu nah tangah dua jam ada ulun marandam kapala ulun nih ka es batu napa kapala liwar padih rasa di kubai banyu bun cabi kada lawas ulun bawa bacaramin harau kaya pop is gulaan karet sudah rambut. Pas kuitan malihat diwar sidin mamai-mamai, uma nang nyawa handak jadi Abu Jahal ka ja bawarna-warna rambut, asal kada jadi K-popers ja jar ulun dah gina gatal kapala handak mandi junub dulu. Maikam. Tampulu masih kawa tatawa, tatawa ha Amang Rosi ai puas-puas, sampai tasulih siwi hang kada papa jua. Hanyar pudium tiga sudah bakoyo banar. Hari dahulunya pang pas dijiris napa habar timbul mogok di tangah lurung? Iya tu kajadian pamalar mangganti uli samping wan uli gardan satangah tahun sakali. Tiap pang minyak lanjar nang dipakai Amang Rosi tu gasan palumas. Madai suara kandaraan iban alikaptir. Hadangi ja Amang Rosi ai mun ulun sudah kawa turun ka sirkuit. Kalo pina kada kawa lagi batis pian tu manjajak pudium hih. Cukup sakali pudium ja pian tu bajapai tahan ka puhunan. Bujur haja pang ulun ni masih masa panyambuhan bagawi di AIR Sel Sampaja gin libur dulu. Untung busnya baikan banar jadi paham aja sidin. Cuman mun sual batatamba kada usah piragah mamadahi gin pian tu Amang Rusia ai. Sudah ulun jauh-jauh kasampit batatamba minyak dayak, minyak bintang, minyak bangsul, minyak bidawang, sabarataan sudah ulun kasai minyak-minyakan. Mantap ading uis ni lah. Mbah pang ading uis minyak apa lagi nang balum suah dikasai. Minyak kuyang. Ulun mun hari raya haji ni lalu kaingatan bahari ja pas masih di banjar kula ai. Bahari pas hanyar-hanyar lulus madrasah katuju banar ulun manyasah kupun daging kurban kasana kamari. Mulai di benua anyar, kayu tangi, pangambangan, sampai di masigit sabilal tu ulun suah jua bacadian kupun daging kalu pina mau takana han. Pas lulus sakulah punduk bahari suah jua ulun jadi panyumbalihan. Tarakhir ulun ingat banar umpat manyumbalihakan pas julak ulun, julak rusi bakurban, mulai dagingnya, kulimbitnya, bilulangnya, sampai turupidunya ulun suah dibari sidin. Supaya kuat wan tahan lama satamina mambalap jar. Mun tulang-tulangnya tu rancak paling nyaman digangan asam, dagingnya ulun ulah rawan, bahanu disate, liwar layatnya rancak mun mama ulun nang maharagu, apang kada dianui sidin kastila mantah supaya lunyut dagingnya. Bakurban saurang suah jua ulun pakulih gajih mambalap pas sabalum korona nih. Mun wahini nih bujur aja pang sudah kawa mamulas gas pulang, Tapi hanyar dua kali jadi balum cair gajih balapannya an. Ngintu gin race partama muguk, mawa kada mau diputung gajih. Untung race kadua, pudium, ada jua tatambahannya sadikit. Jadi umpat baurunan ai ulun sadikit saurang lawan kaluarga an gasan saikung sapi, julak rusihan atawa julak rusi pang kayapa nih habarnya. Adakah ucapan salamat gasan ulun nih sudah naik pudium julak rusi? Wan kayapa jua habarnya urang bakurbanan di banua julak?